بە ناوی خی بەخشندە و میهرەبان دانیشتنەکەمان بە ناوی گەلی کوردستانەوەکەینەوە خولی چوارەمی هەڵبژاردن ساڵی یەکەم خولی گرێدانی دووەم دانیشتنی ژمارەدە ڕۆژی دانیشتن هەژدە ی شەش ی دوو هەزار و چواردە. بە پێی حوکمەکانی بڕگە یەک لە ماددەی بیست ی پەیڕەوی ناوخۆی ژمارە یەک ی هەموارکراوی ساڵی هەزار و نۆ سەد و نەوەد و دوو ی پەڕڵەمانی کوردستانی عێراق، دەستەی سەرۆکایەتی پەڕڵەمان بڕیاری دا بەرنامەی کاری دانیشتنی ژمارە دە ی ئاسایی خولی گرێدانی دووەمی ساڵی یەکەم لە خولی چوارەمی هەڵبژاردن لە کاتژمێر سێ ی پاشنیوەڕۆی ڕۆژی چوارشەممە ڕێککەوتی هەژدە ی شەش ی دوو هەزار و چواردە بەم شێوەیە بێت، یەک. متمانەدان بە کابینەی وەزاری هەرێمی کوردستان پاش خوێندنەوەی ناوی وەزیرەکان لەلایەن بەڕێز کاندیدی ڕاسپێردراو بۆ سەرۆکی حکوومەت بەپێی بڕگەی چوار لە ماددەی پەنجا و شەش لە یاسای هەڵبژاردنی پەڕڵەمانی کوردستان دوو. سوێندخواردنی بەڕێزان سەرۆک و جێگری سەرۆکی حکوومەت و

و وەزیرە کاندیدەکانەکەین بۆ پەڕلەمانی کوردستان ئەوە لە بەڕێز سکرتێری پەڕلەمانەکەین کە ناوی نەهاتوانی دانیشتنی پێشوو بخوێنێتەوە. بە ناوی خوای بەخشندەی میهرەبان. بەڕێز سەرۆکی پەڕلەمان ناوی ئەندامی پەڕلەمان کە لە دانیشتنی ژمارە نۆی ئاسایی ڕۆژی شانزەی شەشی دوو هەزار و چواردە مۆڵەت بوون یان بێ مۆڵەت ئامادە نەبوون بەم شێوەی خوارەوەیە. یەکەم، ئاری محەمەد عەبدولڕەحیم محەمەد، مۆڵەت. دووهەم، تەلار لەتیف محەمەد قادر، مۆڵەت. سێهەم، خەڵەف ئەحمەد مەعروف قادر، مۆڵەت. چوارەم، دەرباس عەبدوڵا ڕەسوڵ، ئامادەنەبوو. پێنجەم، زولفا مەحمود عەبدوڵا، مۆڵەت. شەشەم، عزەت سابر ئیسماعیل عەبدوڵا، ئامادەنەبوو. حەوتەم، مەردان خدر مستەفا، مۆڵەت. هەشتەم، نوری عەلی محەمەد ڕەحمان، ئامادەنەبوو. زۆر سپاس، هەروەها داوا لە بەڕێزتان ئەکەین کە کورتەیەک لە کۆنووسی دانیشتنی پێشووی پەڕلەمانی کوردستان بخوێننەوە. بەڕێز سەرۆکی پەڕلەمان، پوختەی دانیشتنی ژمارە نۆ لە بەرواری شانزدە ی شەشی دوو هەزار و چواردە بەم شێوەیەی خوارەوە بوو، یەکەم، دەستپێکردنی دانیشتن لەلایەن بەڕێز سەرۆکی پەڕلەمانەوە. دووهەم، خوێندنەوەی نوێی ئەندامانی پەڕلەمانی ئامادەنەبوو، هەروەها خوێندنەوەی پوختەی دانیشتنی پێشوو لەلایەن سکرتێری پەڕلەمانەوە. سێهەم، بەردەوامبوون لەسەر گفتوگۆکردن و تاوتوێکردنی ئەندامانی پەڕلەمانی کوردستان سەبارەت بە باری ئەمنی ناوچە کوردستانیە جێناکۆکەکان و دانیشتنەکە هەر بە نهێنی بەردەوام بوو بۆ ڕاپۆرتی لیژنەی ناوخۆ. چوارەم، گفتوگۆکردنی ئەندامانی پەڕلەمان لەسەر پڕۆژەیاسای درێژکردنەوەی یاسای بەرەنگاربوونەوەی تیرۆر و دەنگدان لەسەری. پێنجەم، پەسەندکردنی بڕیاردان لەسەر وازهێنان و دانانی ئەندامانی لیژنە هەمیشەیەکانی پەڕلەمانی کوردستان شەشەم، پەسندکردنی پێکهێنانی سێ لیژنەی هەمیشەیی نوێ بۆ پەرلەمان. حەوتەم، پەسەندکردنی لیژنەیەکی کاتی بۆ پێداچوونەوە بە پەیڕەوی نێوخۆی پەرلەمانی کوردستان. هەشتەم، دەنگدان لەسەر قبوڵکردنی دەستلەکارکێشانەوەی پەرلەمانتار نوری حەمە عەلی لە فراکسیۆنی زەرد. زۆر سوپاس بۆ بەڕێز سکرتێری پەڕلەمان. بەڕێزان ئەندامانی بەڕێزی پەڕلەمانی کوردستان و بەڕێزتان ئاگادارن کە پشتبەست بە حوکمەکانی بڕگەی سێ ی ماددەی پەنجا و شەش لە یاسای هەڵبژاردنی پەڕلەمانی کوردستان، عێراق، ژمارە یەک ی ساڵی هەزار و نۆ سەد و نەوەد و دوو ی هەموارکراو و بەپێی بڕگەی دوازدەهەم ی ماددەی دە لە یاسای سەرۆکایەتی هەرێمی کوردستان، عێراق، ژمارە یەک ی ساڵی دوو هەزار و پێنج ی هەموارکراو، پەڕلەمانی کوردستان لە دانیشتنی ئاسایی ژمارە پێنج ی ڕۆژی بیست ی پێنج ی دوو هەزار و چواردە بڕیاریدا بە ناونانی. بەڕێزان نێچیروان ئیدریس بار ئیدریس مستەفا بارزانی وەک پاڵێوراو بۆ پۆستی سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هەروەها ناونانی بەڕێز قوباد جەلال تاڵەبانی وەک پاڵێوراو بۆ جێگری سەرۆکی ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان هەر هەمان ڕۆژ بەڕێز سەرۆکی هەرێم فەرمانێکی هەرێمی دەرکرد بۆ ڕاسپاردنی بەڕێزانیان بۆ پێکهێنانی حکوومەت وە پێم وایە لە دوێنێوە ئەوان ناوەکانیان ئاڕاستەی پەڕلەمانی کوردستان کردووە بۆ ئەوەی ئەمڕۆ لە لایەن ئێوەی بەڕێزەوە متمانەیان پێ بدرێ و لە بەردەم بەڕێزتانا سوێندی یاسایی بخۆن ئێستا داوا لە بەڕێزان سەرۆکی حکوومەتی ڕاسپێردراو و جێگری سەرۆکی حکوومەتی ڕاسپێردراو دەکەین بفەرموون بۆ سەر منەسە

نەوەت کەس زۆر سپاس کێ لەگەڵی نییە سێ کەس لەگەڵی نییە پیرۆزبایی لە یەکەین

مەگەر لەم لا بیخوێنیتەوە کاک نێچرۆ ناوەکان لای تۆ نییە بدەمێ یەک دەقە کاک نێچرۆ

بەڕێز سەرۆکی پەرلەمان ناوی وەزیرەکان دەخوێنمەوە، سینان عەبدولخالق ئەحمەد چەلەبی، وەزیری داد، مستەفا قادر مستەفا عەزیز، وەزیری کاروباری پێشمەرگە، عەبدولکەریم سوڵتان شنگالی، وەزیری ناوخۆ، ڕێباز محەمەد عەبدوڵا محەمەد، وەزیری دارایی و ئابووری، عەبدوڵا عەبدوڕەحمان عەبدوڵا، وەزیری سامانە سروشتییەکان، ڕێکەوت حەمە ڕەشید، کەریم محەمەد، وەزیری تەندروستی، پشتیوان سادق عەبدوڵا، وەزیری پەروەردە،

محەمەد قادر محەمەد، وەزیری کاروباری کۆمەڵایەتی، خالد عەبدوڕەحمان ئەحمەد، وەزیری ڕۆشەنبیری و لاوان، مەحمود ساڵح حەمەکەریم، وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان، عەبدولستار مەجید قادر، وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو، سامان سەردار مەحمود وەزیری بازرگانی و پێشەسازی، جۆنسۆن سیاوەش وەزیری گواستنەوە و گەیاندن، کەمال سەلیم سەعید وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی، سەڵاحەدین بابەکر محەمەد وەزیری کارەبا،

بەڕێز سکرتێری پەڕلەمان یەک یەک ناوی وەزیرە بەڕێزەکان ئەخوێنێتەوە تکاکەین لە جێی خۆیان هەستن ئەو بەڕێزانەی ناویان ئەخوێنرێتەوە لە جێی خۆیان هەستن بۆی بیخەینە دەنگدانی پەڕلەمانی کوردستان بۆ متمانە وەرگرتن. بەڕێز سینان عەبدولخالق ئەحمەد چەلەبی وەزیری داد. ئەندامانی بەڕێزی پەڕڵەمان کێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز سینان عەبدولخالق ئەحمەد چەلەبی وەکوو وەزیری دادی هەرێمی کوردستان متمانە وەربگرێ؟ هەفتاونۆ کەس لەگەڵە کێ لەگەڵ نییە سێ کەس لەگەڵ نییە زۆر سپاس پەسەند کرا پیرۆز بێ باش باش باش باش بەڕێز مستەفا قادر مستەفا عزیز وەزیری کاروباری پێشمەرگە

حەفتا و هەشت کەس لەگەڵە کێ لەگەڵ نییە شش کەس لەگەڵ نییە پیرۆز بێکەواتە پەسەند کرا

هەشتا و حەو کەس لەگەڵێتی کێ لەگەڵی نییە چوار کەس لەگەڵی نییە پیرۆزە پەسەند کرا بەڕێز ڕێباز محەممەد عبدوڵام محەممەد وەزیری دارایی و ئابووری کێ لەگەڵەوەیە کە بەڕێز ڕێباز محەممەد عبدوڵام محەممەد

هەشتا و شش کەس لەگەڵێتی کێ لەگەڵ نییە شش کەس لەگەڵ نییە پیرۆزە پەسەند کرا بەڕێز عبدوڵا عبدڕحمان عبدوڵا وەزیری سامانە سروشتیەکان

هەشتا و سێ کەس لەگەڵیەتی کێ لەگەڵی نییە

ئێوە ئەندامی پەرلەمان نێشتا بەڵێ ئەو دوانش کاک مۆلو کە دەربازی شت هەشتا و سێ کەس لەگەڵیەتی کێ لەگەڵی نییە سێ کەس لەگەڵی نییە کەواتە پیرۆزە پەسەند کرا بەڕێز پشتیوان سادق عبدوڵا بۆ وەزیری پەروەەردە کێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز پشتیوان سادق عبدوڵا وەک وەزیری پەروەەردە متمانە وەربگرێ هەشتا و نۆ کەس لەگەڵێتی کێ لەگەڵی نییە

سێ کەس لەگەڵی نییە، کەواتە پیرۆزە پەسەند کرا. بەڕێز نەورۆز مەولوود محەمەد ئەمین بۆ وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار. کێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز نەورۆز مەولوود محەمەد ئەمین وەک وەزیری شارەوانی و گەشتوگوزار متمانەی پێ بدرێ؟ تکایە کامێرەکان لە شوێنێ بوەستن بەری چاوی ئەندامانی دەستەی سەرۆکایەتی نەگرن بۆ ژماردن نەوەد و یەک کەس لەگەڵیەتی کێ لەگەڵی نییە جارە دامەنیش کێ لەگەڵی نییە دوو دوو کەس لەگەڵی نییە کەواتە پەسەند کرا پیرۆزە بەڕێز یوسف حەمەد لوتفەڵڵا وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بەڕێزان کێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز یوسف سەمەد لوتفوڵڵا وەک وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی متمانە وەربگرێ؟ نەوەد و دوو کەس لەگەڵێتی کێ لەگەڵ نییە پێنج کەس لەگەڵی نییە کەواتە پەسەند کرا پیرۆزە کاک فەرهاد تۆ و کاک قادر لەگەڵن یا لەگەڵ نین لەگەڵین کەواتە سێ کەس لەگەڵ نین بەڕێز علی عوسمان حاجی بەدری سندی بۆ وەزیری پلاندانان کە لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز عەلی عوسمان حاجی بەدری سندی وەک وەزیری پلاندانان متمانە وەربگرێ. نەوەد کەس لەگەڵیەتی کێ لەگەڵ نییە سێ کەس لەگەڵ نییە کەواتە پیرۆزە و پەسەند کرا بەڕێز محەممەد قادر محەممەد سید بۆ وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی. بەڕێزان کێ لەگەڵ ئەوەیە کە محەمەد قادر محەمەد سەید وەک وەزیری کار و کاروباری کۆمەڵایەتی متمانە وەربگرێ؟

نەوەد و پێنج کەس لەگەڵێتی کێ لەگەڵی نییە سێ کەس لەگەڵی نییە کەواتە پیرۆزە پەسەند کرا بەڕێز خالد عبدڕحمان ئەحمد بۆ وەزیری ڕۆشنبیری و لاوان

نەوەت کەس لەگەڵیەتی کێ لەگەڵ نییە سێ کەس لەگەڵ نییە کەواتە پەسەند کرا پیرۆزە بەڕێز مەحمود ساڵح حەمەکەریم بۆ وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوان. کێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز مەحمود ساڵح حەمەکەریم وەک وەزیری کاروباری شەهیدان و ئەنفالکراوەکان متمانە وەربگرێت؟ نەوە دوو دوو کەس لەگەڵێتی چێ لەگەڵ نییە سێ کەس لەگەڵی نیە کەواتە پەسەند کرا پیرۆزە. بەڕێز عەبدوستار مەجید قادر بۆ وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو. کێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز عەبدوستار مەجید قادر وەک وەزیری کشتوکاڵ و سەرچاوەکانی ئاو متمانە وەربگرێت؟ نەوەت کەس لەگەڵێتی کێ لەگەڵ نییە سێ کەس لەگەڵی نییە کەواتە پەسەند کرا پیرۆزە نقطە نظام بەڵە فەرموو بەڕێز سەرۆکی پارلەمان کاک دەرباز دەنگەدات نازانم چونکە ئێستا متمانەی وەرگتووە پێویست ناکا دەنگەکە ئەگەر بێتە هەژمارکردن باشە من جواب بدەمەوە من جواب بدەمەوە بەڕێز خات و شیلان ئەندامی پەڕلەمانی کوردستان ئەتوانێت ببێت بە وەزیر و وەکو ئەندامی پەڕلەمانی کوردستانیش بمێنێتەوە و لە دانیشتنەکانی پەڕلەمانی کوردستانیش دەنگ بدا زۆر سپاس. بەپێی پەیڕەو. بەڕێز ساماڵ سەردار مەحمود بۆ وەزیری بازرگانی و پیشەسازی. کێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز ساماڵ سەردار مەحمود وەک وەزیری بازرگانی و پیشەسازی متمانەی پەڕلەمانی کوردستان وەربگرێت. حەفتا و هەشت کەس لەگەڵێتی کێ لەگەڵ نییە سێ کەس لەگەڵی نییە پێنج کەس لەگەڵی نییە کەواتە پەسەند کرا پیرۆزە کاک شێخ محەممەد فەرموو نوقتەی نیزامی مایکەکەت. بەڕێز سەرۆکی پەڕلەمان، چەند وەزیرێک دەرباز بوون لە دەنگدان، دوای داوات لە بەڕێز مەولود باوەمراد کرد دەنگ بدە، دەبێ لە هەر لە ئەوەلەوە داوات لێ کربا بۆ دەنگدان. من هەر بە بیرم خستنەوە وەگەرنا کاک شێخ محەمەد بە بیرم خستنەوە کە مافی ئەوەیان هەیە وەگەرنا خۆیان ئەبوایە بیانزانیایە کە مافی دەنگدانیان هەیە. سپاس بەڕێز جۆنسۆن سیاوەش ئەیۆ بۆ وەزیری گواستنەوە و گەیاندن. جێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز جۆنسۆن سیاوەش ئەیۆ وەک وەزیری گواستنەوە و گەیاندن متمانە وەربگرێت.

نەوەد و چوار کەس عفو هەشتا و چوار کەس لەگەڵێتی هەشتا و چوار کەس لەگەڵێتی کێ لەگەڵ نییە پێنج کەس لەگەڵ نییە پیرۆزە پەسەند کرا بەڕێز کەمال سەلیم سەعید بۆ وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئاینی کێ لەگەڵ ئەوەیە کە بەڕێز کەمال سەلیم سەعید وەک وەزیری ئەوقاف و کاروباری ئایینی لەلایەن پەڕڵەمانی کوردستانەوە متمانە وەربگرێت؟ حەفتا و چوار کەس لەگەڵ یەتی کێ لەگەڵ نییە پێنج کەس لەگەڵ نییە کەواتە پەسەند کرا و پیرۆزە

هەشتا و دوو کەس لەگەڵیەتی کێ لەگەڵ نییە چوار کەس لەگەڵ نییە پەسەند کرا پیرۆزە

نەوەت کەس لەگەڵیەتی کێ لەگەڵ نییە سێ کەس لەگەڵ نیە پیرۆزە مامۆستا پەسەند کرا بەڕێز عبدڕحمان عبدڕحیم حەمەڕەزا بۆ وەزیری هەرێم کێ لەگەڵەوەیە کە بەڕێز عبدڕحمان عبدڕحیم حەمەڕەزا وەک وەزیری هەرێم متمانە وەربگرێت

هەشتا و هەشت کەس لەگەڵیەتی کێ لەگەڵ نییە سێ کەس لەگەڵی نییە پەسەند کرا پیرۆزە بەڕێز سەرۆکی ئەنجومنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان

حکوومەتی هاوڵاتی و کاربکات بۆ سەروەری یاسا و پاراستنی سەربەخۆیی دەسەڵاتی دادوەری، هەروەها بە دامەزراوەیی کردنی سەرجەم جومگە ئیداری و ئەمنی و سەربازییەکانی هەرێم. بەڕێزان، بە دڵنیاییەوە بەرنامەی هەموو لایەکمان ئەوەیە کە کارکردنی داهاتوومان مایەی خزمەتگوزاری و خۆشگوزەرانی و پەرەپێدانی ئابووری و کۆمەڵایەتی و سیاسی بێت لە هەرێمی کوردستان، بەتایبەت کە ئێستا دۆخێکی نوێ هاتووەتە پێش کە کۆدەنگی و یەکهەڵوێستی دەوێت لە بەرامبەر پرسە چارەنووسسازەکاندا بۆ بەدیهێنانی ئەو ئامانجانەش پێویستە هەماهەنگی و هاوکاری هەبێت لە نێوان هەرسێ دەسەڵاتەکەی هەرێمی کوردستان، پەرلەمانی کوردستان، لەم خولەی خۆیدا وەک ئەرکی خۆی جگە لەوەی چاودێر دەبێ بەسەر دامودەزگاکانی حکوومەت، لە هەمان کاتدا کار دەکات بۆ پڕکردنەوەی کەلێنە یاساییەکان و پێداچوونەوە بەو یاسایانەی کە پێویستیان بە هەموارکردنەوە هەیە و لە کوێ پێویستی کرد هاوکار و ڕێنیشاندەر دەبێت بۆ دەسەڵاتی جێبەجێکردنی هەرێمی کوردستان. لە کۆتاییدا جارێکی دیکە پیرۆزباییتان لێ دەکەم و بە هیوام لەم هەلومەرجە دژوارەدا کە بە هۆی ڕووداوەکانی دوای نۆ ی شەشی دوو هەزار و چواردە ڕووبەڕووی کوردستان و عێراق بۆتەوە کابینەکەتان بە سەرکەوتوویی بەسەر کۆسپ و تەگەرەکاندا زاڵ بێت بە تایبەت ئەوەی ئەوەی پەیوەندی بە پاراستنی ئەمنیەتی سەر و ماڵی سەرجەم کوردستانیان هەیە هەروەها دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو بۆ قەیرانی دارایی و ئابووری هەرێم و گرفت و پێشهاتە هەنووکەیەکانی شارەکانی هەرێمی کوردستان. سەرکەوتوو و سەرفراز بن. ئێستا ئەچینە خاڵی دووەمی بەرنامەی کاری دانیشتنی ئەمڕۆی پەڕڵەمانی کوردستان کە بریتییە لە سوێندخواردنی بەڕێزان سەرۆک و جێگری سەرۆکی حکوومەت و وەزیرانی کابینەی وەزاری هەشتەمی هەرێمی کوردستان بە پێی ماددەی شەش لە یاسای ئەنجومەنی وەزیرانی هەرێمی کوردستان ژمارە سێ ی ساڵی هەزار و نۆ سەد و نەوەد و دوو ی هەموار کراوە بەڕێز سکرتێری پەڕلەمان یەک یەک ناوی سەرۆکی حکوومەت و جێگرەکەی وەزیرەکان ئەخوێنێتەوە بۆ ئەوەی سوێندی یاسایی بخۆن.

بە ناوی خوای گەورە و مهربان من سینان عبدالخالق ئەحمد چەلەبی وەزیری داد بەخوای مەزن سوێن دەخۆم

بەڕێز عەبدولکەریم سوڵتان شەنگالی،

بەڕێز ڕێباز محەمەد عەبدوڵا محەمەد. بەناوی خوای گەورەو میهرەبان

بەڕێز پشتیوان سادق عبدالله ناوی خدای گەورە و میهرەبان من پشتیوان سادق عبدالله وەزیری پەروەەردە بەخوای مەزن سوێن دەخۆم

بەڕێز یوسف حەمەد لوتفەڵڵا یوسف صەمەد لوتفەڵڵا بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان من یوسف صەمەد لوتفەڵڵا وەزیری خوێندنی باڵا و توێژینەوەی زانستی بەخوای مەزن سوێن دەخۆم

بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان من عەلی عوسمان حاجی بەدری سندی وەزیری پلاندانان بەخوای مەزن سوێن دەخۆم کە بە دڵسۆزیەوە پارێزگاری لە یەکێتی گەل و خاکی کوردستانی عێراق بکەم و ڕێز لە یاسا بگرم و بە تەواوی چاودێری بەرژەوەندییەکانی گەل بکەم. بەڕێز محەمەد قادر محەمەد سەید.

بەڕێز خالید عەبدولڕەحمان ئەحمەد. بەناوی خوای گەورە و میهرەبان. من خالد عەبدولڕەحمان ئەحمەد وەزیری ڕۆشنبیری و لاوان بە خوای مەزن سوێند دەخۆم کە بە دڵسۆزییەوە پارێزگاری لە یەکێتی گەل و خاکی کوردستانی عێراق بکەم

بەناوی خی گەورە و میهرەبان من ساماڵ سەردار مححمود وەزیری بازرگانی و پیشەسازی بەخوای مەزن سوێن دەخۆم کە بە دڵسۆزیەوە پارێزگاری لە یەکێتی گەل و خای گەل و خاچی کوردستانی عێراق بکەم

بەڕێز سەڵاحەدین بابەکر محەممەد بە ناوی خوای گەورە و میهرەبان

بە ناوی خوای گەورەی میهرەبان من مەولود مراد محیدین وەزیری هەرێم

بەڕێزان ئێستا چینە خاڵی سێ لە بەرنمەی کاری ئەمڕۆی دانیشتنی پەرلەمانی کوردستان کە بریتە لە خوێندنەوەی هەڵە گشتیەکانی

پێویستیمان بە یەکدەنگی و هاوکاری و هەماهەنگی هەبوو بۆ پاراستنی بەرژەوەندی و دەستکەوتەکانی هەرێمی کوردستان لەم ساتەشدا کە عێراق بە بارودۆخێکی سەختدا تێپەڕ دەبێت، هەمان بیرکردنەوەی ئیستراتیجیمان پێویستە تا هیچ لەو دەستکەوتانەی کە بەدەستمان هێناوە تا ژیانی هاوڵاتیان لە هەرێم و ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێمی کوردستان بپارێزین تا بڕیارمان لەسەر ئاستی بەرپرسیارێتی مێژوودا بێت بەرامبەر بە خەڵکی خۆشەویستی کوردستان. بەڕێزان کابینەی هەشت کابینەی هاوبەشی بنکە فراوانە کە گوزارشت لە خواستی هێز و لایەنە سیاسییەکانی ناو هەرێمی کوردستان دەکات. ئەم ئەرکە وای دەخواست بە ئارامی و نەفەسدرێژی مامەڵە لەگەڵ پێکهێنانی کابینەیە ئەم کابینەیە بکەین بۆ ڕێککەوتن لەسەر بنەمای هاوبەشی ڕاستەقینە لەسەر ئاستی ئەرک و پێداویستیەکانی ژیانی سیاسی ئێستای هەرێمی کوردستان. زۆر سوپاسی هاووڵاتیانی هەرێمی کوردستان دەکەین بۆ خۆڕاگرییان دەربارەی پرۆسەی پێکهێنانی ئەم کابینەیە، بەتایبەتیش پاش ئەوەی حکوومەتی فیدراڵ لە بەغدا مووچەی هەرێمی بڕی. ئەم کارە ناحەقە و دژ دەستوورییە ژیانی خەڵکی کوردستانی گەلێک سەخت کردووە. کاریگەری خراپی لەسەر ئابوری هەرێم و وەبەرهێنان هەیە، ئێمە هاوسۆز و هاوخەمی گشت گرفتی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستانین، لە چەند ساڵی داهاتوودا خۆڕاگری خۆڕاگری ئێستای خەڵکی کوردستان وەک قۆناغێکی نوێ ڕووبەڕووبوونەوەی زوڵم لە قەڵەم دەدرێ. ئێمە بێ وچان هەوڵی چارەسەر کردنی ئەم کێشانە دەدەین تا جارێکی تر تووشی قەیرانی سیاسی و دارایی نەبینەوە لە هەرێمی کوردستان. ئەم کابینەیە هەوڵی تەواو دەدات بۆ بە دامەزراوە کردنی حکوومەتێکی کارا و شەفاف. بنەمای هاووڵاتی بوون جیاکردنەوەی دەسهەڵات، ئاشتی و دادپەروەری کۆمەڵایەتی، مافی مرۆڤ و بە تایبەتی مافی ئافرەت و منداڵ، سەروەری یاسا و یەکسانی لە بەرامبەریدا، دابینکردنی خوشگوزەرانی، چاکسازی هەمەلایەنە و ڕاستەقینە، پاراستنی ژینگەی کوردستان، دۆزینەوەی چارەسەری گونجاو بۆ بەرنگاربوونەوەی هەموو جۆرە گەندەڵییەک لە دامودەزگا و دامەزراوەکانی هەرێمی کوردستاندا. هاووڵاتیبوون پرەنسیب و بەها و پێوەری یەکەمی کار و هەڵسوکەوتی حکوومەت لە دابینکردنی ماف و دەستنیشانکردنی ئەرک و ڕەخساندنی دەرفەتی یەکسان و وەک یەک بۆ گشت دانیشتوانی هەرێمی کوردستان بێ جیاوازی سیاسی و نەتەوەیی و ئایینی. کابینەی هەشت بە پشتبەستن بە مێکانیزمی سەروەری یاسا و بە دامەزراوەبوون کار دەکات بۆ لێکجیاکردنەوەی دەسهەڵات و ئەرک و بەرپرسیارەتی حکوومەت لە کار و چالاکی حزبی. کابینەی هەشت کابینەی حکوومەتی هاوبەشە. پێکهاتەکانی ئەم کابینەیە هاوبەشی ڕاستەقینەن لە حکوومەتدا، چ لە هەڵسوکەوتی بەڕێکردنی ئەرکی حکوومەت و چ لە بڕیاردان و چ لە ئەستۆ گرتنی بەرپرسایەتی بەرامبەر گشت ئەو بڕیارانەی کە دەدرێت. حکومەت موڵکی هەموو تاکێکی کوردستانە و کار بۆ خوشگوزەرانی و دەستەبەرکردنی خزمەتگوزاری و بەرژەوەندییەکانیان دەکات. هاوبەشان لەم کابینەیەدا بەڵێنیان لە ئاستی بەرپرسیارەتی و توانای ئابووری و دارایی و کارگێری دەستهەڵاتی حکومەتدا دەبێت و پێکەوە بەرپرس دەبن لە بڕیارەکانی. هیچ لایەنێک هیچ لایەنێک نابێتە ڕێگر لە جێبەجێکردن و پیادەکردنی بڕیارەکانی. ئێمە وەک لایەنە هاوبەشەکانی پێکهاتەی ئەم کابینەیە، بە دەنگ و متمانەی هاووڵاتیان حوکمڕانی ئەم هەرێمە دەکەین. بە ئیرادەیەکی بەهێزەوە کار دەکەین بۆ هێنانەدی ئەو بەڵێنانەی بە هاووڵاتیانمان داوە و خزمەتیان دەکەین. کارکردنی چەند حزبێکی جیاواز لە حکوومەتی هاوبەش، دەکەینە هۆکارێک بۆ پتەوکردنی بنەمای دیموکراسی لە کوردستاندا. پێکەوەژیانی ئاشتی، ڕێزگرتن لە جیاوازی بیروبۆچوون و ئازادی ڕۆژنامەگەری و حوکمڕانی لەژێر چەتری کاری هاوبەش، سنگفراوانی گەلی کوردستان دەباتە ئاستێکی نوێ لە مێژووی سیاسیماندا، ئێمە دەبێت هەنگاوی گەورە بنێین بۆ بەدیهێنانی خەونی نەوەی پێش خۆمان بۆ کوردستانێکی ئارام و سەقامگیر لە سایەی دەستهەڵاتی خۆماڵیدا. ئێمە بەرپرسارانە داهاتووی خۆمان دەستنیشان دەکەین و هەنگاوی پێویست بۆی دهاوێژین. بەڕێزان یەکێک لە ئەرکەکانی ئەم کابینەیە گرتەبەری سیاسەتی ئاشتیخوازانە دەبێت بۆ چارەسەرکردنی کێشە چارەسەر نەکراوەکانی تا ئێستا و ئایندەی هەرێم لەگەڵ حکوومەتی فیدراڵی عێراق بە تایبەتی کێشەی ناوچە کوردستانییەکانی دەرەوەی ئیدارەی هەرێم و جێبەجێکردنی مادەی سەد و چل ی دەستوور. هەوڵدەدەین پێکەوە بە هەماهەنگی لەگەڵ سەرۆکایەتی هەرێم و پەڕلەمانی کوردستان و بە هاوکاری لایەنە سیاسەکان هەنگاوی پەلە بنێین بۆ دامەزراندنی ئەنجومەنێکی دانوستاندن بۆ ڕێککەوتنی سیاسیمان کە گوزارشت لە ئیرادەی خەڵکی کوردستان بکات. کابینەی هەشت زەمینەی لەبار دەڕەخسێنێ بۆ کارکردنی ڕۆڵی چاودێری پەرلەمان لەسەر حکوومەت. لە هەمانکاتدا ئێمە داوای متمانە و پاڵپشتی پەرلەمان دەکەین تا پێکەوە خزمەتی چاوەڕوانکراوی هاوڵاتیانی هەرێمی کوردستان بکەین. کابینەی هەشت پەیوەندی و هاوکاری و هەماهەنگی بەردەوام و پتەوی لەگەڵ پەرلەمانی هەرێمی کوردستان و دەستەی سەرۆکایەتی پەرلەمان دەبێت. هەرێمی کوردستان ناوچەیەکی تاڕادەیەک دەوڵەمەندە، بۆیە ئامانجمان بەدیهێنانی بەردەوام و جۆراوجۆرکردنی سەرچاوەکانی داهات و خۆنەبەستنەوە بە تاکە سێکتەری نەوتە لەم هەرێمەدا. کاردەکەین بۆ گەشەپێدانی کەرتی کشتوکاڵ و پێشەسازی و بازرگانی و خزمەتگوزاری و کەمکردنەوەی جیاوازی هەڵومەرجی ژیانی گوند و شار. بەرزکردنەوەی ئاستی خزمەتگوزارییە سەرەکیەکانی کار و ئاو و کارەبا و ڕێگاوبان کە گونجاو بێت لەگەڵ گەشەی ئابووری بەرچاوی کوردستان و بەرزکردنەوەی ئاستی بژێوی تاک و پەرەسەندنی وەبەرهێنانی خۆماڵی و بیانی لە ڕێی بەگڕخستنی تەواوی توانا و سەرمایەی مادی و مرۆیی لە هەرێمی کوردستان. لەم بوارەدا دەبێت ئێمە چالاکانە کار بکەین بۆ جێبەجێکردن و چەسپاندنی لامەرکەزی، جیاکردنەوەی دەستهەڵاتەکان، ڕێککەوتن لەسەر هەموارکردنی ئەو یاسایانەی کە ڕەهەندی نیشتیمانیان هەیە لە وڵاتەکەمان. گرنگی دەدەین بە کەرتی پێشەسازی و گەشتوگوزار، پشتگیری کەرتی تایبەت دەکەین بۆ ئەوەی ڕۆڵی خۆیان ببینن لە ئاوەدانکردنەوە و گەشەی ئابووری لە هەرێمی کوردستاندا. پەرە دەدەین بە سیاسەتی وەبەرهێنان لە کوردستان بە شێوەیەک کە گونجاو بێت لەگەڵ گەشەی ئابووری و کۆمەڵایەتی قۆناغی داهاتووی کوردستان. لە بەرنامەی کابینەی هەشتەمدا، هەشدا، بەردەوام دەبین لەسەر چاکسازی سیستەمی پەروەردە و خوێندنی باڵا و فێرکردن بە دابینکردنی پێداویستییەکانیان و بەرزکردنەوەی ئاستی زانستی مامۆستایان بایەخ دەدەین بە توێژینەوەی توێژینەوەی زانستی و خوێندنی پیشەیی بە مەبەستی فەراهەمکردنی دەستەی کاری کارامە و بەتوانا بۆ بازاری کار و کەمکردنەوەی ڕێژەی نەخوێنەواری لە هەرێمی کوردستاندا، هەروەها لە کەرتی تەندروستیشدا کار دەکەین بۆ پەیڕەوکردنی سیستەمی تەندروستی پێشکەوتوو و جیاکردنەوەی کەرتی گشتی و تایبەت لە خزمەتگوزارییەکانی تەندروستیدا. کابینەی هەشت ئاوڕی زیاتر لە ژیان و گوزەرانی کەسوکاری شەهیدان و قوربانیانی ئەنفال و کیمیاباران و زیندانیانی سیاسی دەداتەوە، کار دەکەین بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانیان. کار دەکەین بۆ ڕێکخستنەوەی بەرنامەی نیشتەجێبوون بە شێوازێکی هاوچەرخ و چارەسەرکردنی کێشەی نیشتەجێبوون بە تایبەتی بۆ چین و توێژە کەمدەرامەتەکان. ئێمە شانازی بەم بارودۆخە ئارام و ئاسایشە دەکەین کە لە جەرگەی ناوچەیەکی پڕ توندوتیژی و شەڕ و تێرۆر و تۆقاندن بە هیمەت و وریایی و کاری دڵسۆزانەی هێزی پێشمەرگە و پۆلیس و ئاسایش بۆ هەموو خەڵکی کوردستان دەستەبەر کراوە. لەم ڕوانگەیەوە حکوومەتی هەرێم کار دەکات بۆ باشترکردنی ژیان و گوزەرانی هێزە چەکدارەکانی هەرێم و بەرزکردنەوەی ئاست و ئاست و توانا و لێهاتوویان بە نیشتیمانکردنیان ئەرکی گرنگی ئەم کابینەیە دەبێت. کابینەی هەشت هەوڵ دەدات بە ڕێکاری یاسایی چاو بە سیستەمی خانەنشینی و مووچەدا ببەخشێتەوە، بخشێنێتەوە بە جۆرێک کە هاووڵاتیان بە شێوەیەکی دادپەروەرانە لێی سوودمەند بن. هاوبەشان لەم کابینەیە کار دەکەن بۆ دروستکردنی سندووقی کوردستان بۆ داهاتی نەوت و دامەزراندنی کۆمپانیای نەوتی هەرێم وەک لە یاسای ژمارەی بیست و دوو ی دوو هەزار و حەوت دوو هەزار و حەوت تایبەت بە نەوت و گازی هەرێمدا هاتووە. کابینەی هەشت بەردەوام دەبێت لە پەرەپێدان و هاوکاری و هاندانی کەرتی تایبەت تایبەتی ناوخۆ و ڕەخساندنی هەڵومەرجی گوندا گونجاو بۆ کۆمپانی و سەرمایەگوزارانی دەرەوە بە مەبەستی فەراهەمکردنی دەرفەتی کار و کەمکردنەوەی ڕێژەی بێکاری بە تایبەتی لەناو چینی گەنج و دەرچووی پەیمانگا و زانکۆەکاندا بە گرتنەبەری سیاسەتی کارپێکردنی سەردەمیانە و ڕێگرتن لە پاوانکاری بازار و کۆمپانیا و پڕۆژەی وەبەرهێنان بەڕێزان ئەوەی لێرەدا ئاماژەم پێکرد هێڵە گشتیەکانی کارنامەی حکوومەتی هاوبەشە وردەکاری وردەکاری ئەم کارنامەیە دەبێتە پلان و پڕۆژە و پڕۆگرامی سیاسەتگوزاری گشتی حکوومەت و لە کار و بەرنامەی وەزارەتەکاندا بە تەواوەتی هەوڵ دەدەین ڕەنگ بداتەوە لە کۆتایدا پیادەکردن و سەرکەوتنی پڕۆگرامی حکوومەت سەرکەوتنی هاوڵاتی خۆڕاگر و خۆڕاگر و ناخۆش دیدەی کوردستانە، خزمەتی کۆمەڵایەتی و ئابوری سەرفەرازی حکومەت دەبێت، دانیشتوانی کوردستان شایستەی ئایندەیەکی گەشترن، شایستەی ئازادی، سەربەستی و دیموکراسی پتەوترن، بە پشتیوانی هێزی ئاسایش و پێشمەرگە و پۆلیس و هاووڵاتیان دەتوانین

بەڕێزان بەم شێوەیە دانیشتنی ئەمڕۆمان کۆتایی پێهات دانیشتنی ئەمڕۆی پەرلەمانی کوردستان کۆتایی پێهات. بەڕێز سەرۆکی حکوومەت یارێمی کوردستان و بەڕێز جێگری سەرۆک و وەزیرە بەڕێزەکان دوای پیرۆزبایی ئەچینەوە هۆڵی پرۆتۆکۆل بفەرمونون.